yingisa mhangu yi pfumale timhondzo hi ku rhumisa muyingiseri dokoto studios yi ku tisela nkateko wo endla vunavetisi eka facebook page na le ka youtube channel ya vona vuxokoxoko hi xitalo bela riqingho eka nambara 083 958 9310 kumbe u rhumela marungula ya wena eka email address ya ntokoto studios at gmail com n'wana mhani vutlhari bya mhangela hi ku buta

ve ri ngoma a yi tichayi hi vutlevulawuri bya tiphati na muxado mnp cakes and seasons yi ku khomele makhekhe ya mihlovohlovo hi tisayizi to hambana hi tlhela hi kota ni ku bakela khekhe ya milorho ya wena pfula ndleve ni ku byela hi ku khomele ti-cup cakes cakes biscuits muffins buns scones na all types of dishes wa rhumela email eka email address ya makondonsovo p at gmail com kumbe u hi bela riqingho eka nambara 060 398 0501 kumbe 079 155 9913 a swi bihangi no vhakela facebook page ya hina makondonsovo polite hmm? Nkarhi swa yini ro gwajisa vana va vanhu? Ku gwajisa mbula yini? Ku gwajisa a ni hi leswi a swo ni ta ku ba mbula ka ntolovelo wa switwa hi hala ka hina hi swo swi endla mi vula swin'we. Sweswi mi nga swi endla sweswo kota ku ri leti ya swa yini yi dyiwa. Mi ri lexi ni nga ku hatlisa mhani? Ti-church leti ta ha ku humaka. Ohoo lava va ku ni fanekele ni vulavula xilungu. Mara swa yini? A ni va gwajisangi ni te a ni vulavuli xilungu a ni va te ni vulavula xilungu hayi a hi ku va gwajisa.

mi vula kwi ka va ka mhani lava va ku humaka va mbiya a ma endlangi kahle mi vula njhani ma mi tshama kwi ka space mi tshama kwi. Ah, isso é de uma mencações. É? Sorry. Mencações. Mas tá guai. Hum. munhu un'wana na un'wana la taka evuton'wini bya mina a kha a tela ku vona ti-mistake ne u ta fika a tikuma so that's why ni lava ku tiva ku mi tshama kwini ende ku ni ta mi byela na swin'wana mi nga swi tiviki loko hi nga ri la moyeni ku mi ta mi ti ku mi ti tele ti-mistake ta kona mi nga mi nga ni blame-li ku vanhu va nghena va vulavula English hi ri hundred and five hi kha hi vulavula Xitsonga hinkwenu hi fanele hi cincisiwa hi vanhu vambirhi ko va ku mi swi veki kahle ku a mi swi landzeleli swi swa language ya n'wina. that's why mi yi tekeli enhlokweni mina ntirho wa mina i ku promote ririmi ra Xitsonga that's why na tinsimu leti ni ti yimbelelaka ni ti yimbelela hi Xitsonga loko ni endla ti-show ka ti-YouTube ni ni vulavula hi Xitsonga loko ni tirha ka radio ni va ni kha ni vulavula hi Xitsonga ni va ni kha ni promote ririmi ra mina se loko ku ta vanhu va two hi ri hundred and and five va fika va ku hi cinca hi vulavula xilungu hi ri promote njhani ririmi ra hina kwala so n'wina Listen, wait. so n'wina n'wina yimani mi byela squeeze n'wina mi tikomba mi ri na problem na mina ne ene na leswi swi nga ri ku problem a ni loko a swi ri problem a ni ta ni lo mi block se mara a mi faneke mi rhangi mi yi hleketa problem ya n'wina ku ni nga n'wi hehla hi yini se xo sungula mi ngheni mi ku wa trend ka WhatsApp wa trend ka Facebook na kona vona vanhwanyana lava u va konyololile swi leswi loko mo swi khomanisa n'we mi twa swi endla sense ku wa trenda ka WhatsApp wa trenda ka Facebook vanhwanyana lava u va konyololile ni vula ku swi endla sense hi statement lexi na mara eh, G1 uh, let's not forget about something else right u celebrate right then everything even the everything ni celebrate celebrate swi vula yini ka Swift I fane hambi vanhu va vulavula matimba hi n'wina ni hi G one va vulavula swi swo biha fana na mina phela ni ku tiva ni ku tivela ka WhatsApp twanana ka WhatsApp eya kasi loko a ku tenda a swi mara loko mo ku a hi fambeni hi rito hi rito because hi ta lahlekelana ivi ni gina ni nga ha swi twi na ku mi vulavula hi yini laha mi nge ni celebrate mi vula yini ku ni celebrate u dumile oh celebrate celebrate okay i celebrate not celebrate hi xin'wana xa lexi loko vanhu va kha va nghena loko loko a mi lo nghena mi sungula na na show a masunguleni ne mm. a ni a ni kha ni dyondzisa van'wanyana Xitsonga hi mhaka ya ku hi mhaka ya ku va va kha va xi xandlaxandla se mara n'wina hi mhaka ku ni mi teka mi ri n'wana wa le kaya mo ni mi dyondzisa na English a ve ri celebrate celebrate hileswa swa u tsakele xi xin'wanyana se wo xi tlangela then ku na celebrity celebrity i munhu loyi a tivekaka a nga na ndhuma se n'we a mi lava ku ta vula ku celebrity se yi ngheniseni aka sentence yi ri celebrity se mi vula layini ya n'wina hinkwayo ni ta kota ku mi twisisa ku a mi lava ku yini mo celebrity laha mi te celebrate ni byeleni leswi a mi ni byela swona Oh, what I was trying to say, Kore, mi nga tlhe mi ta mi vona mi nga ha tati xilungu because ni ta dlawa hi ku tshama ni kha ni mi correct-a hi ta gcina hi nga fikanga makumu ka ka sentence ma ka ka ka paragraph ya n'wina yi sunguleni kahle mi ku leswi a ni la ta vula swona because sweswi la ni lo mi correct-a xilungu xexo loko se mi tlhe mi tlhelela ka xona hi ya va na problem ya ku hi ta gcina hi nga ha twananangi Mara he papa what I was ani ani mchangana that's why okay listen Me- what I vulavula ndimi ya n'wina vulavula ndimi ya n'wina mi nga chavi as long as Oh. ku ri ndimi ya xintima okay lexi a ni kha ni ringeta ku vula swona he papa i ku ri yini mina na ku sungula ku tiva ku ri ku na G one ku na this other mi cha mi sungule ku swi tiva ri Last week, mi mu yini ni mi defender. oh ya swa swa fita okay yanani mahlweni Yeah, so na tiva ku ri ku ni kuma so very sorry madam G1 and you know, and then loko trending phela loko mi kha ni trend van'wana va swi endla as a joke.

ni rhandza ku trend-a hi ma trend-a up and down but swin'wanyana leswi ni swi tsakelaka hi n'wina ni Milani life. Eish n'wanani ko va ku u te wa ha ku ni tiva tolweni ne ni ni sungule ku trend-a hi two thousand and six loko ni humesa album ya mina yi yi yi yi va na D_V_D Mm. so from 2006 ku fikela namuntlha ni na experience yikulukumba ngopfu ya ku- ya ku trend Mm. eh hi hi 2026 ni ta va ni kha ni heta 20 years ni kha ni ni ri ndzeni ka ku trend so it's not something new ka mina a a swi fani na wena u nga swi kuma tolweni cross disease and then and ivi luwe u swi kumi leti a wu fanele ku swi kumi swa ha hisa um hi mhaka ya ku ku na nkarhi lowu a swi hisa hi wona se loko u kumi tolweni se a swi humi na moya wena hi lera ra ku na hambi ku ri na hambi ku ri ku a no va ni nga ri munhu wa ku tolovela ku trend-a se a ni ta va ni swi toloverile.

no twana baby girl ku endla accent yi ku spirit ku ri ku u tsandzeka ku celebrate u ku celebrate a swa ha pfuni nchumu that's why ni ku vulavula ririmi ra wena vo ku na xidloko lexiwani ne mm. wa xi vona xidloko lexi xi famba na polneke yin'wanyana ya green na na na jumpsuit yin'wana ya ya ti-color color nyana tin'wanyana loko ni ni swi mbala ni kha ni ni xuta ti-movie kun'wana na kun'wana laha ni fambaka kona vanhu va fika va ni hleka va ku hi leyi liya ya ku ya ku mbala jump suit yi ku jump suit liya ti heyi xi ku xidloko lexiya ni toloverile ku hlekisa a ni a ni twisisi a a ni tivi ku why u nga swi feel ku ni ri ni toloverile ku hlekiwa ivile ni famba ti-miles just for ku vanhu va ni hleka or se loko ni za ni mbala xidloko lexiya ni mbala polo neck leyi ni yi vulaka ni mbala jumpsuit leyi ni endlela ku vanhu va ni hleka a ni twi ku a ni twi ku wa yi kuma point na se spirit lexiya u nge xa ku tsakisa wena a a hi something lexi ni ngo lo ti byela ni ku okay ni lava ku va na that spirit ya ku loko vanhu va ni hleka ni nga mayindi i i build in ka mina i the way ni nga xiswona ku ivi ni famba extra miles just ku vanhu va ni hleka ni wara ni wara ngona loko no fika ni yima le emahlweni ka vanhu ni fika vanhu va nga ni hleki that's why ni za ni vulavula sweswaku vanhu va kota ku ni hleka i the way ni nga xiswona yeah so hi ku u te u muvhenda ku na ku na luya va nge i bundu wa n'wi tiva u fana na n'wini wa n'wi tiva na ya u fana na n'wina so bundu bundu bundu i comedian ntirho wa yena loko a pfuka nampundzu u hleketa ku um ni nga endla yini ku vanhu va ni hleka so a pulana the whole day ku ixi ni nga endla yini ku vanhu va ni hleka this year ni nga endla yini ku vanhu va ni hleka this year so in case wena wo fika u n'wi khidya milenge a wa se vanhu va n'wi hleka ku ri ku a nga lo swi pulana i bonus because loko hi a ha pfa a hleketa ku ni nga endla yini xo ni hlekiwa n'wi mi va mi ri na lexi mi nga xi kuma already xo hi ta pfa eka hi hleka lexi so ni le ka yena i i bonus ku okay at least va ha kumi xo hleka hi xona let me think ku ni nga va niketa yini xin'wanyana after lexi And look, I'm doing. But the Papa something, Manam Jala something, and it's all about like an amin. the manana, side the Rami. Okay. Na kutiva kor kuna jiwani, kuna jiwani, so fanana sweswo, and then like, uh, and then like loko ni mi vona mi ri live ni ku ri oh this guy hi loyi a nga le ku dumeni ka WhatsApp, ti-Facebook hinkwako ni ku ri oh n'wanuna loyi u nga swi tiva ku xa yena ku ri after leswi swi nga endleka leswi a nga le ku phapheni hi swona ni rhandza xiporofeta xa yena a nga nyumi swilo swa yena wa swi humelela. wa ri ni nga nyuma ku ri ku a ah, kasi xinondzani ah, lexi a ni twisisi a ni ta nyumisiwa hi yini no ka ni nga tivi ku ni swi veka but let me just say ku ri ena wa ri wa ri na 29 u na boyfriend

Um, yeah. Yima ni ku byela xin'wanyana my love ne um you are with someone la a nga ku byela ku ri okay nghena u vula one two three so a wu nga swi expectangi ku ti-question ta mina ti ta fika ti leha ivi u za u heleliwa hi leswa u nga coachiwa so mute sound sweswiwani va tlhela va ku coacha swin'wanyana ku vula na leswi na leswi ni ta pfa ni kha ni tlanganyana risimu just for one minute va ku coacha swin'wanyana because sweswiwani you are running out of words u le ku repeat-eni ka xilo xin'we xa ku ni rhandza spirit xa wena ku komba ku leswiya va nga ku coacha swona se swi herile se sweswi ni ku nyika minute muta sound va ku coacha ni ta pfa ni kha ni tlanga risimu and then va pfa va kha va ku byela ku wo yini ivi u kota ku vuya u swi vula sweswiwani u heleriwini sweswiwani u le ku repeateni ka xixini eh, a le ku repeateni ka xixa okay it's right eh, if an american a hi pfumelelani laha ka ku u thipiwa just for minute ni ku ni ku nyika ni ku nyika nyana minete njhe yi na nkoka for wena minete leyiwani va ku hlevela nyana sweswi vuya u ku yini vanhu lava ni tshamaka na vona tshama na vanhu va valungu se mi vulavula njhani because wena english obvious a wu a wu xapa ah no ni vula ku nga u nga tsandzeki rito ra simple ra ku celebrate u ku celebrate ivi u expecta ku hi believer ku nga yi endla sentence ya english a va ku ri nta swin'wanyana ma ri e papa a hi mhaka ku ri hi le ku nweni na oho loko mi nwa xilungu xa famba Ah, mara mara eh, papa emajenani even zanigena lokutiva no no mi tiva ni se tshama ni yingisela hinkwaswo even gena ni kha ni mi themendela na swo yini no mara ni nge tsakisiwi hi ku munhu u le ku ni themendeleni ni n'wi tshika a tshova xilungu a ni ni fanele ni n'wi dyondzisa na ku ni themendhela ka yena swi komba ku na mina ni n'wi nyika something in return tanihiloko yena a nghenini a a fika a rhanga a ni themendhela ma swi twisisa u ta endla njhani lo next time loko mi hosi life mi xerhela life mi ta xi dya mi ta endla yini ri mi mi hi xerhela life mi ta swi dya problem problem u nga ku live yi pfumela ku ni xerhela lava ni hatlaku ni va kuma hi lava ni ni ni nga va folowa hi vo va va humaku va fole la se leswa swa ku ni secha vanhu a ni swi koti mara n'we na mina mi ni fona kota ku ni xerhela live phela ni loko mi yimeleleleni ku ri heyi u kona munhu loyi ka live ku za ni va ni nghenini ma swi vona ku a a ni nga hembi leswiya swa ku mo ni mi nyika minete va mi tshipa nyana no twanani mi fanekele mi yingisela something a ni ku ri ni nghenisa hi mhaka ku mi nga swi munhu loyi mi nga swi ala a swi nyumisi phela loko mi ku vanhu lava n'we mi tshamaku mi tshamaku na vona i i valungu

Yeah, look, I'm drained. Eh, so ni nga tlhela mi byela vona valungu va lava mi ku munhu loyi a mi n'wi postini hi loyi se ni n'wi byela ku yini because uh, I'm running out of words se va kota ku mi chipa ku hayi n'wi byeleni ku one n'wi byeleni ku two n'wi byeleni ku three ivi se mi vuya se mi vuletela lexi ni nga tlhela ni ni ni nga tshama ni kha ni mi nyika ti-two minutes mi mi mi ya va va va va ya mi update nyana ku ku ku endlela ku mi nga fiki mi heleriwa loko se mi ri laha ma swi vona mara mi nge heleliwi ko va ku ri mi nge heleliwi mina na mina na n'wina ni mm, I bide ku ri i bula siku hinkwabyo ko va ku ri na mina na n'wina la ka this life ku ri mi ni veke na hala hansi hala ni nge heleliwi a ni tshama ni heleliwa okay sesi hi hi n'wina vudi Mm, ko- yeah Budi ni kombela ni kombela ti-number foni ta wena ni lava ku prove-la vanhu lava ku swa endleka namuntlha i Wednesday hi Friday mina wehe hi kha hi jola ni komba u ni nyika ti-number foni ta wena va nga ri celebrate very celebrity a ni a ni swi tivi ni ta correcta ka kangani rito leri celebrity a a hi ri vuli xikan'we a a hi sungule hi hi hi hafu ya a ho celeb Mm. Mara mi ta ni kota. Eh, Vula wo celeb ku sungula. Ah, I can't do that. Mm, le ku vutiseni ka question ku ri mi ta ni kota na. No, ni nge ku koti u- u kha u tsandzeka ku vula ku celebrity. rhanga u vula the word celebrity ni kota ku ku swi twa ku hi le a ni na mina ni faneke na loko ni lowa ti-standards ta mina ku nga vi leswa swa ku ni vheta ni fika ka ground ni fanele ni swi tiva ku hi mitana hi mitana kwihi u ta fika u ku mina ni ti na se na celebrate hi ri kun'wanyana se vanhu va hleka mina se ni faneke ni ku trainer ha ha ri kwala wo celeb Eh, Inge trainer ni ta yi trainer na se hi ri two. oho swi komba ku swa tinambara swa pasa And then le u ta question eh, question ya big one ku ri u ta mi mi ta yi kota na hi papa na. ku ku kota u vula yini ni vula ku ri mi ta yi kota na ku ku ku like leswi ni swi vurisaku swona ku ri a ni faneke hinkwako hi ya swin'we ni ta endla ku na karhatana phela no swa ku hinkwako hi faneke hi famba swin'we se ku vula wehe sweswo mehe a no nyika xikombiso ku hi ta kun'wana u fika u tsandzeka ku vula the word celebrity

yima ni rhanga ni ku gangisa ka baby girl sweswo swi ta endla ku ni twa nga ku uza or swi twisisa we tikhomi u tisa nambara se u twa ku mine ri yini u yima hambi u kha u swi vo ku lana laviwa u nga rhangi u vula ku ya se se swi tshamisekile yimela mina ku sungula ni rhanga ni ku gangisa a wu se va wa mina sweswiwani ni yimile ni rhanga ni ku gangisa. Phela a no van'wana vavanuna these days eh, ma ma leta sa ku ri mi ti endlela tiro bon kasi leyi leya la- le- leya ku jola i idea ya mani ya hinkwenu ho a wu nghenela swona a wu nghena na swona rhejiwani khankani kani ku twela vusiwana na swona ni ku rhejiwani loko xo kuma mina swi nge he trend mo sister trend swilo swa kahle oo hi swo swi nga ku endla ku nghena ne Ay, ya. Majinana u Eh. u fanele ku swihlana swa mina so u khome mina laha hayi ka hi trenda hi ri two ka ku bebi U te- dyiwa u te- u- u te loko no khoma wena ni nge he trend se hi trenda hi ri two njhani Hi, the trend. I know when I, I know not the mean. u swi tiva njhani ku ri ku wehe u nga ni tivi all along hi ku u ni tiva swi na three days Ah, ka Facebook, WhatsApp, loko trending. Va tlhela va swi endla hi swipopayana. ni ni ni kombela u u u u u inbox-a nambara ne mina na we hi ta tlhe hi vuya vanhwini hi hi Friday hi va vuyisela ti-results. mara koko ro ni landzelela He? a hi nge u nge ni landzeleli hi swinene Ni ku landzelelela yini? A i- u u- kumbexani u kuma kumbexani u kuma ku ri hi ku ringisini se eyi a yi khona hayi khona yini ni veke rivaleni hi nga tirhisi masivi because hi ta gcina hi hi vulavuli xilo hi tlhe hi holova kasi a hi vulavuli hi xilo xin'we gore gore nako e nne ka e kwa so e bo kuma gore se o landelela mina na mina ni ta trend se ni landzelela wena yini ee jiwani o kahle kahle we u lava once off ni lava wena mina mina sweswi a sa loko ni ku ni ku tiva ku ri loko train day ni ku ri a ringete mina Tani ka baby girl hi mina ni nga endla mistake this time ni va ni nghenisa rito ra xilungu ni rivala ku ni vulavula na wena kahle kahle we u la swa siku rini ni bayizi ni ku once off ni rivala ku a wu nge ni twi ai joke full time Full time. Sami ndafisa kusala namuhle jiwa girlfriend awe. So so so so lesha swa ku landzelelana u vula yini loko ku ri full time hi ta boheka ku landzelelana. Ah so so ku mata ni ringeta ku vula ku ri yini loko so ring i vu landzelela. Loko ni ri yini? loko se u ringini se u sungula ku ni landzelela mm-hmm. u u vula ku ringa yini kahle kahle swa ku swa ku ni ta va ni kha ni sungula ku swi twa ka wena va ri jiwan simple as that ni nga ya jola namuntlha girlfriend ya wena Okay. Okay, just like that. u a ni faneke ni ku yini Eh, u fanele ku ku eh se hi le ku dyoleni. A ni sweswi se hi le ku Eh, dyoleni. se- no wa ta ku sweswi problem i yini mm. a ni sweswo hi leswi mina a ni la ta komba vanhu lava swi ta endleka se wehe wehe a wu fanele ku e a hi mina because because i idea ya mina yeleyo ni i proposal ya mina ni nga fika ni yi veka tafuleni ni ku wehe ene i mhaka ya ku va chomi ya mi yin'wana va ri agriza yi commentini laha ku xi gangisi se mina ni ku tisa nambara But they do ta bula swa swa mina na wena ku sasela namuntlha wa ku ri ni huwelela byela community ku ri ya jola okay eh, mi se njhela na wena phela endlanyana na matimba ta swi vona ku ri ya ni endlanyana yini Anhlanyana na face la yo yo boha na nyana ku e se le ku jole na mhani loyi no ni nge xi bambisi fiyo no la la la ta xi onhela future onhela mina future e-e ni hlamula un'wana le ka ti-comment mm, mina wena ya jola hi a ri manjiwani a wu hlweli ku rivala wa ta a wu kha u ri khuzakhuza ko tala njhani vito leri se ri ya hi a ni a ni swi swa swa vo n'wina swa fana na vo n'wina ni a swi tolovelanga hi mi vona ka ti-Whatsapp ti-Facebook ti-Whatsapp ta valungu lava mi mi nga tshama swin'we swa nga dyiwani no vutisa a ni lava ku tiva. Mhm. za u za byeni ndhambi ya wena swi sweswo nghamu ya we u vula mi eh, nghamu ya mi u vula wena Eh, Ah, u endla nga ka hoxo vona vona na switehlana hi dyiwani kambe u swona swi njhani Switirhani swa mani? Swa mina. Marhavula ku rhawa navele Jewani. Swi njhani? Tshika ni ya navela matihlo munhu a ri na swirho swo tala so mara. Vona vona switehlana swa kona mara wa hemba. U vula ku rhawa navele. Xo sungula a ni ku voni. Ta ni vona. A mina wena u ta ni vona ka WhatsApp. okay la loko la la loko no ti humesa u vula ku ri majita se loko ma ni vonile ku ri ha hi hi yena hi yena hi yena va ta va kha va ni gangisa va gangisa mani va gangisa nsati wa wena or va ta n'wi gangisa loko ku humelelini. loko ri va ta va tele le ka ti-inbox se loko va va va tele le ka ti-inbox swa swa a se swa antswa ta ni kuma le ka WhatsApp hi ri two kha ni nga naveliwi la ka TikTok la ka TikTok yi hi ta ta hi ri two okay na wun'we G1 Okay, ni khensile. Kasi njhani u kha u ni promise ku ri ta blacka WhatsApp? U ri njhani? Ni yimela WhatsApp u ri njhani? Hi wena u nga ta ni rhanga u ri njhani? Blacka D_M ta hlangana ka WhatsApp. Loko ku hi mina ni nga ta ku rhanga u vula yini? Sure sure ta bula ta ku ta blacka D_M. Okay, ni khensi. Mina no no khomele mucato wenu. Mm, swi serious mos. Swi serious. Imagine na se loko hi ri two na halaya na swihlana swa mina. Khominyana na xelo banana khome yellow bone. Ivi va nyika xilo lexi nga ta trend-a hi swona. Né? É. Ok. Ita trend return. Next month. Return na mina nawe. Susa S laha ka manzi. Ah? Mm, a na ni lavi ku ni poyila swi kahle ku ni ku dyondzisana English. A ve ri next month. months loko ti tele mara ka wena mara u nga ku loko no byala na wena ni ta tlhela ni vula ku ri xikwembu xi nyiki na bazele swi swa kona na hambi ku ri swona le ku rhuketeleni kahle a hi swona a ve ri a ve ri mandzi ende loko se u tlhe u ku u u nga titwi nandzu ne swi ra u swi endlangi hi mistake leriya ra ku na problem. mara swa yi- swa swa yini dyiwani oo se u ri tsundzukini vito leri a ri ku rivarisa va ri dyiwani Mm. Eh, mina wena peso munhu wa mina u nga swa endla tapatapa laha oo A ni ta ni ri ka ti-comment se munhu wa mina mina wena next manjhe hi faneke hi trend-a ni to susa S la ka manzi. mara G1 u vula ku ri ni ta swi kota sweswi U vula ku u nge u u ta kota xilungu kumbe u ta kota ku correct-iwa? i xilungu a ni ta ka hi bula ka WhatsApp mina na wena mundzuku u ta swi twa ku ri exi huma hi tinhompfu Mbara ndzi swi swi huma hi ku swi huma hi tinhompfu loko u type kumbe loko u endla ti-voice note na hambiloko hi kha hi vulavula hinkwaswo a ni ta blacka Mara loko WhatsApp hi- so community loko loko loko hi ri two hi ko a wu faneke se na loko xo tshoveka ku nga ri na problem mara loko yi za yi tshoveka laha vanhwini xa le hi nga ta va hi ri two a xa ha tshembisi. u suka u byela community ku ri mina wena ha jola u ri ni tshika ku yi byela kumbe u ri ni yi byela yi byele ku ri wa swona swi swa kona la ka ni ah, byela community ku ri se u jola na mina a ndzi se ku gangisa phela ah kwini i byele community ku ri ha jola a ni se ku gangisa ah kwini no he botfani ku na loko na ha tirha ka mala f m a hi holova na diza tin'wana so a ni a ni vhakeliwi hi sesi un'wana wa le pitori wa mutswana ivi hi n'wi fowunisa eh hi n'wi fowunisa a ku show liya a yi n'wi khomi kahle because i muhaxi luya wa borha like a kha a a vulavula hi accent liya ya le Pitori mara loko hi fika ntirhweni ku endliwa meeting station manager a xi kwata ngopfu xi ku ku za ku fona na Mapedi ma ku mi haxa thyaka va va va rhuketela mindzisano kasi hina a hi chipi munhu wa Mupedi se na xi tiva xitayele xa vuti. ka bebe o za ku xitayele xa vavudi na pensata wa wena phela ni te a ni se ku gangisa ene ni ni nga ha no cinca mihleketo before u tisa na tinambara u za bazisa vanhu lava ka tiktok mental rhandi heyi vanhu va ka TikTok u vula vo mani phela because TikTok a ko va tiyi ku phela vanhu lava va huma ematikweni ma lama hi tshamaka ka vona na hina van'wanyana vona va lava mina ni ta ri u ta ti sala mntuke g one ku he budi loko no dyela na yena nṋe True that. U ṱaṱisela no ri vhala nyana vanhu vha kha TikTok na hambiloko u kha trenda a va ku sapota va ku hi ka wena mina ke va tisola ni nga ha ri kona a xi ta ti u byela community ku ri ha sanjhela na vuti mi nga ha ni xeli.

no ku nyika vusiku byin'we mm. after that hi kona nga ta mm. decide ku ri ya dyolo or njhani a hehe i nhlahla poleni sithole mukhegulu wa n'wina wa ka tiktok mi langutele chaneli ya g one soli makamu eka ntokoto studios stay tuned